Dɛn ma obibiara kɔ aba de ba Collins TV soɔ? Sɛdeɛ mo ara mo nyinaa mo nim sɛ Collins TV yɛ sɛdeɛ yɛ na yɛde ma yɛn abusua no. Yɛwɔ Apueɛ mantam mu, Akyem Asene, Eastern Region. Ɛhɔ nom na yɛde yɛn nnwuma wɔ hɔ nom. Na ɛyɛ bosome a atwa mu kɔ no, yɛde ka de bɛto mo anim ase, yɛde mfoni bi bɛto yɛ social media platform no so sɛ ɛyɛ sukuu a nka kane tete no ɛwɔ hɔ nom, ɛyɛ Roman middle na ɛwɔ hɔ ɛwɔ Akyem Asɛnne no, ɛyɛ yɛn DC yi ne yɛn MP, wɔabɛsi ɛyɛ clinic de asi sukuu no anim. Nanso clinic no bɛsi nnɛ yi no, hɔ ɛɛ yɛka ne sɛn, abɛn adwumayɛfoɔ biara no anya dɛn mmaa mu, mekyerɛ adɔkotafoɔ ne anɛɛsefoɔ a wɔhwɛ ayaresa no, obi nni hɔnom a ɔbɛ mu anaa mpo no obi a ɔyare koraa ntumi nso mmaa hanom sei yɛ. na yɛde bɛtoo mo anim na mo nso mode mo comment baeɛ. Na yɛsɛ nyane nteɛ bio mu sɛ, yɛn DC yi yɛ Alex Nkum a ɔyɛ mantam soafoɔ wɔ ha nom ne yɛn MP yɛ George Kwame Aboagye a wɔn mo twa ne ti a yɛfrɛ no Oluwa no. Ɛnnɛ yi wɔde ato yɛn anim sɛ Collins TV yɛn nnwuma pa a yɛdi nti no, wɔfrɛɛ yɛn ne yɛn akasa. Saa ɛyɛ ara clinic yi a ɛsi m'akyiri yi a meka ho asɛm yi. Clinic no yɛ sika a yɛma mpanin anaasɛ aban de ma ɛɛ ɛɛ constituency bia ɛyɛ one million per constituency sɛ wɔn fa ɛni dwuma no ɛno bi na wɔn de yɛ wei Na mpo koraa no, sika no san yɛ ma wɔnom yii wɔn bɔtɔm sika san de sɔpɔtoeɛ sɛ anka wɔbɛtumi awie. Nanso ɛbɛsi nnɛ yi a me ne wo kasa yi no, mmoa no mfiri baabi abiem mfa mma ɛsiane sɛ yɛse wotwe wo hwene mu nwia a ɛya pa ara. Ne saa nti no, wɔde wɔn nsa wura wɔn bɔtɔm a na ɛsi fam, wɔde wuram a na ɛsi fam ɛsiane sɛ seesei ara no ɔman yi mu ayɛ den ɛsiane sɛ Covid 19 yi a ɛde ne ho aba bɛbɔ mu nti no. Sɛ anka yare no nni hɔnom mpo deɛ, anka mɛka sɛ ebia anka bɛsi nnɛ no anka wɔawie dwuma yi a wɔredi yi. Ɛdan no deɛ wɔawie, nanso aka equipments a ɛyɛ adɔkotafoɔ ne anɛɛsefoɔ no de bɛhwɛ ayarefoɔ no yareɛ no, ɛno ho na aka. Hospital anaasɛ clinic yi a wɔasi de ama community no, Ɛyɛ one million per constituency a ɛyɛ aban de maayɛ sɛ wɔn mo nfa ndi dwuma pa wɔ ɔman no mu no ɛno bi na wɔn yii a wɔn de yɛɛyɛ anaasɛ ɛno na wɔn yusuuyɛ de sii saa clinic yi de maa asɛneman ɛne ne mpɔtamu na ɛmpɔ koraa no sika no a wɔn mo de baayɛ no sika no nso ɛma wɔn mo san to wɔn bɔtɔ mu yi wɔn bɔtɔ mu sika ɛsan de boayɛ Nanso mpanyin sɛ wotwe na woannya bi anhyɛ mu a, akyire wobɛtwe bio mu a ɛnsa mma. Ne saa enti no clinic no deɛ wɔasi adi awie na mmom aka equipment mekyerɛ nneɛma a adɔketafoɔ ne anɛɛsefoɔ no hia a wɔde bɛyɛ adwuma no, ɛno na mprempren aka a wɔde ɛba bɛyɛ adwuma. Mekyerɛ clinic yi a ɛwɔ me nsa benkum so yi na meka ho asɛm. Wo a wohwɛ fam a wotumi hu sɛ clinic no ɛho afu yie paa a nwura na adi afurusa ne efi mmoa agyanan basabasa a kyerɛ sɛ nya no nteɛ koraa mpo sɛ sɛ ɛduru anadwo a Nkurɔfo tumi bɛtena hɔnom yɛ nneɛma bi a ɛnsɛ mfata. Bɛn no deɛ ɛho nhia yɛn na mmom nea ɛhia yɛn titiriw pa ara yɛ clinic no a yɛasi de asi hɔnom because ɛpanin ne sɛ, sɛ ɛdan si hɔnom a n'ahofasuo no yɛ fɛ pa ara but sɛ nnipa nni mu a ɛbɛtɔ dabi na n'ahofasuo no atɔ fam anaasɛ ɛnim agu ase. Mpanyin sɛ adeɛ wɔ fie a oye. Ne saa nti no yɛ MP ne yɛde si yi, wɔn abɔ wɔn ho mmɔden paa bebree, wɔn andi ɔman no aborɔ baako koraa. Sɛ yɛ MP bi anka ɔbɛka sɛ oh one million per constituency deɛ ɛdɛn, sɛ sika sika wɔ mu nti ɔsɛ nka yɛdi anaasɛ yɛde yɛn nso yɛde yɛ yɛ adeɛ bi a ɛbɛboa yɛn, daabi. Wɔse wɔn deɛ wɔn ba de maa Asɛnneman ne ne mpɔtamu, Asɛnneman nso across the constituency, wɔn aba de ama yɛn. Ne saa enti na wɔde saa sika yi tumi yɛɛ saa agyapadeɛ yi de maa ɔman no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔman no nso bɛtu mpɔn na ɛbɛsan anya ne tumapa de afira. Na wei wɔtwe a, ɛmma bie mu. Sɛ wokɔ dada mu hɔnom na wokɔ kɔhwɛ a, fine ɛnyɛ adwuma. TV bɔ n'ani prɛprɛprɛprɛprɛ. OPD a nkurɔfoɔ tena aseɛ ɛ ɛ ansa na adɔkotafoɔ anaa anɛɛsefoɔ no afrɛ wɔn akɔ akɔkyɛɛke wɔn no, mese sɛ wode w'ani kɔhwɛ yi hu a, ɛno na ɛretwa guo yi. OPD hɔnom no, ɛyɛ canopy o, tent na wɔabɔ. Na tent no a wɔabɔ no koraa mpo no, ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛyi na ɛbutu so no koraa mpo no, atete. a ɔte aseɛ a awia san hye no, yɛmfa no sɛ obi anya malaria a, na sɛ ɔkɔ hɔ nom, ɔkɔ clinic hɔ nom akɔ akɔgye ayarehwɛ, na ɔkɔ awia, na yɛasan de no akɔ akɔtena saa OPD hɔ nom, na awia yi hye no a, wohwɛ a dɛn na ɛbɛba? Malaria ne fever na ɛbɛdi afra. Wɔnom toilet basaa, hwɛ toilet yi, hwɛ toilet, woahwɛ toilet a nkurɔfoɔ kɔ soɔ, hwɛ ayi ɛɛ urine a baabi a yɛdwonsɔ, apopobibire fea a yɛdwonsɔ wɔ hɔ nom, Apu ɔfɔre nsuo na yɛsi mu yi, hwɛ baabi a ɛyi ka ne sɛn, folder nkorɔfoɔ folder ɛgu, na hwɛ baabi a ɛɛ cameraman fa to wɔn yie na menkyerɛ wɔn, waa hwɛ o, hwɛ, hwɛ beaeɛ a ɛɛ ɛɛ me mekyerɛ simple wei ɛɛ ɛɛ ceiling a. OPD, ɛ, ɛ, biri a wɔafow da gu, na hwɛ deri a hɔnom atsetse afa nsutɔber mu na hɔn nsu yi sɔnne na egu nkorɔfo fow da so. Ne nyina yɛ, ɔ, ɛ, ka na yɛbɔ aban no. Ntsi Collins TV, wei yɛ bɛma Collins TV, ɛ, kɔ Collins Humanitarian Consult sɛ, Adɔfo a, sɛ bio mo nsɛm wɔ bie Wei ɛnyɛ ɔhyɛ na Collins Humanitarian Consult yɛ hyɛ mo na mmom no ɛyɛ adesrɛdeɛ na yɛde ato mo anim sɛ mo nso mo bɛboa ɛ asɛne man so akorɔ so constituency mo a sɛbi ebi wɔ mo nsɛm a mo nni ɔman yi mu mpo mo wɔ ɔman yi mu ebi wɔ mo nsɛm anaasɛ mo a mo nni yɛn mpɛsoa so hanom sɛ ya mo wɔ ɔpɛ pa ne ɔdɔ ne ahofama sɛ mobɛboa no. Nyankopɔn ɔnhyira mo. Na nea ɛka ne sɛ mommɛboa na equipment a aka no yɛntumi mfa nkɔkɔ gu mu sɛnea ɛbɛyɛ a adɔketafoɔ ne anɛɛsefoɔ no nso bɛtumi aba hɔnom aba bɛyɛ adwuma abɛsa yareɛ ama wɔn nso wɔn nnwumadi a wɔdi no amanfoɔ anaasɛ afoforɔ ahunu sɛ wɔredi nnwuma pa wɔ ɔman yi mu. Ɛfiri sɛ, mɛtumi aka sɛ, sɛbio, sɛ wowɔ mpempa na sanyare ketewa bi bɔ wo a, wobɛtumi afo plane. Yɛsrɛ mo sɛ mobɛboa yɛn na yɛn nso, kakra bi a mode bɛba biara no, yɛn nso yɛbɛ, yɛbɛde yɛn ani bɛbutu nsuo mu na yɛakɔ akɔtɔ equipment no, anaasɛ yɛde equipment no a aka no nyinaa no ɛba bɛgu hɔnom. Waa, hwɛ o, hwɛ, hwɛ, kekɛkɛkɛkɛ, ka ne sɛ baabi a megyina yi, hwɛ. Baabi a yɛde nnuro gu, cupboard a yɛde nnuro gu mu paa na ɛsi hɔnom yi. Ah ɔdɔfoɔ ase fam awerɛhoɔ. Ɛɛ wokɔ obi man so a, ɛnyɛ saa na ɛteɛ o. Obi koraa tumi yi ne ho ma kɛkɛ sɛ masi, mede nneɛma sei aba abɛgu mu, enti monkɔtena mu na momfa nyɛ adwuma. Ne nyinaa yɛ Onyankopɔn nhyira no bi ara. Bible sɛ, Onyankopɔn nhyira na ɛma nnipa yɛ ɔdefoɔ. Berɛ adwuma deɛ, yɛmfa bi nka ho. Me kasa nyinaa, ne nyinaa yɛ ɔbrɛ adwuma no bi a na meyɛ no. Yɛsrɛ mo kakra wɔ mo nsam o, mommoa yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a ɔman yi ɛbɛtumi atu mpɔn. Yɛn DC yi ne yɛn MP a Awurade nhyira mo dodo. Awurade nhyira mo. Mo Nyankopɔn nso adwuma ara na moayɛ no. Nea nnipa bɛyɛ ara na wɔayɛ no. Yɛn mama mo a, yɛbɔ yɛn mu ase de ma mo. Nea mobɛyɛ ara na moayɛ no. Nea mobɛyɛ ara na moayɛ no. Na yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ Ɛyɛ yɛn de sii ɔko a ɛda w'anim, Nyankopɔn, mma wontwa ɔko no. Ɔko a ɛda w'anim no, Nyankoropɔn mma wontwa, esiane sɛ nnwuma pa a woreyɛ ne nea wode agu akwan mu a wugu so a woreba abɛyɛ no, ɛboro adwene ne nteaseɛ soɔ. Yɛsrɛ Nyame Sɛ nea ɛda w'anim no a woyɛ no, Onyankopɔn mma wo mu ahoɔden na ɔmma wo mu nhunumu. Esiane sɛ woayɛ ade, woayɛ ade, woayɛ ade bɔ Kwame Aboagye, ɔno nso bata wo ho a, kyerɛ sɛ moayɛ nkabom a moreyɛ adeɛ de aboa Asɛnemanso Akorɔnso Constituency a yɛka sɛ Nyankopɔn ɔnhyira mo bebree. Na mmom no, yɛse ɔbɛbiɔtofoɔ bɔ na ɛhɔ hia no bebree. Adesrɛdeɛ na yɛde reto mo anim. Wow hwɛ hwɛ ceiling ah awerɛhosɛm mekɔ hospital kɔsa me ho yareɛ afei neɛ mekɔ akɔfa de aba koraa deɛ ah ɛmu ase fem ɛmu ase fem wahwɛ beaeɛ a hwɛ ahwɛ baabi a ɛyɛ ɔyere kɔ awoɔ so ɔkɔ awoɔ so ahwɛ baabi a wɔda ah ɛnyɛ fɛ. Awerɛhosɛm. Yɛsrɛ mo, yɛsrɛ mo pa ara, waa hwɛ emergency room, emergency room, ah ɔman Ghana, emergency room o, hwɛ, hwɛ emergency room pa ara. Waa hwɛ OPD a, obi o emergency pa ara, ei emergency room pa ara ni Ghana, ao daabi, aka yɛ kakra, aka yɛ kakra, waa hwɛ, hwɛ baabi a folder aguo. Ebibiafo de hɔ ahwɛ bɛnkyi o bɛnkyi bibiafo de gu baabi a bɛnkyi si a kyerɛ sɛ line by line a na wokɔ du line so a wokɔ tena bɛnkyi so ɛyɛ bɛnkyi no koraa mpo no ɛnyɛ hygienic ɛnyɛ hygienic baako koraa ɛnyɛ hygienic ɛnyɛ fine ɛnyɛ fine ɛnyɛ fine koraa. Ara kyerɛ sɛ wɔbɛkɔ consulting room hɔ nom before ansa na no ɛhɔ tan basaa efi na mpepe mpepɛse na edi anfesa no because wɔn ɛhɔ wɔn nni space a wɔn betumi aka sɛ ebi a ɛhɔ bɛyɛ occupied ah dɛbi waa hwɛ fine hwɛ fine o hwɛ fine hwɛ baabi a ɛnanom kɔ akɔ wo a wɔn kɔ woɔ. Awerɛhosɛm a bofono. Yɛsrɛ mo ase, yɛsrɛ mo na wo yɔnko da ne wo da. Hwɛ wiase mpaninfoɔ sɛ ɛwɔ yɛn ne ɛwɔ me no ɛnsɛ o. Nti nea ɛwɔ me no na ɛwɔ ɛwɔ me ne wo mmienu no ɛno na ɛsɛ yɛhwɛ so yie na abɛyɛ yɛ de afebɔɔ. Woahwɛ a ahomete oo. Ceiling hwɛ ceiling o ceiling papa paa no no Ofori nsuo nie omue puu nie wo mu yi nsuo tɔ a ɛsɔne saa babababababa. Firi agya edi nnuro hyɛm nineteen ninety nine fiti nineteen ninety nine tɔnn ɛna fridge yi si so ɛnyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma baako koraa ɛnyɛ adwuma baako baako baako baako sɛ waa hwɛ hwɛ oo hwɛ. Ah, ah Sefem awerɛhoɔ, ɛnyɛ hygienic, wahwɛ beaeɛ a obi rekɔ akɔgye ayarehwɛ. Ah, ah Sefem, yɛsrɛ mo, mommoa wate, mommoa yɛn, mommoa Collins Humanitarian Consult, monso yɛ asene na yɛntumi mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi ayɛ a a a a akɔ akɔyɛ adwuma no ama adwuma no atumi ayɛ dɛn, atu mpɔn. Woahwɛ cupboard a yɛde nnuro gu mu, cupboard, 1999. 1999 award a adɛn adɛn yɛsɛ yɛsɛ wɔ modern Ghana na modern Ghana na plywood na ɛdi afurisane wɔ hospital oh daabi ɛdi afo mo anim mo nso Collins humanitarian consult asene sɛnea ɛbɛyɛ a clinic yi ɛbɛtumi anya ne kyɛm apa yɛ dɛn ɛde afira akɔwo a ɛɛ wokɔ wokɔ labour hɔ nom no a Wode wo bedspread bɛfiri fie de akɔ anaasɛ sɛn? Ɛhɔ koraa m'adwene yɛ me na, wɔn nni hwee oh, ɛnyɛ sɛ wɔn wɔ o, ɔdɔfoɔ hwɛ, ɛnyɛ sɛ wɔn wɔ na wɔn de asi anaasɛ biribi saa o, ɛbi nni hɔ, asɛe, atete, 1999 tɔnn, atete. Akyerɛ sɛ yɛn DC yi oo kyerɛ sɛ ahomete oo sɛ wɔn ayɛ adwuma no awie na ɛbɛsi nnɛ yi wɔn nkɔɔ mu wɔn kra ɛha wɔn nanso ɛnyɛ sɛ ebi wɔ hɔ nom ebi na ɛnni hɔ nom ɛna nneɛma kakra na ɛwɔ hɔ nom no ɛnyɛ ahe biara na wɔn bɛtumi de akɔ hɔ nom nti yɛsrɛ mo sɛ kakra no a mowɔ no momfa mmɛsɔ Collins Monitor Consultants no na nea nso nea ɛho hia. Ɛnyɛ bɛ. Ɛnti no sɛdeɛ na meka no, Collins TV yɛ sɛdeɛ ɛyɛ na yɛ deɛ de bɛma yɛ manfoɔ ɛsiane sɛ yɛ amanfoɔ ho hia yie ɛɛ yɛka no sɛ ɔmo yie yɔ ho ɛho hia Collins TV nti no yɛ sɛdeɛ ɛyɛ na yɛde bɛma yɛ de bɛma yɛ man foɔ yɛ srɛ adɔfoɔ sɛ mo mmoa yɛn mo mmoa mo nfa Collins humanitarian consult nsene ae ɛno nso yɛ Collins TV yɛ deɛ a mo tɔ yɛ asene a equipment biara aka biara no nso no. Yɛde bɛba abɛgu ɛyɛ ɛɛ clinic yi mu ama dɔketafoɔ ne anɛsefoɔ ne ayaresafoɔ no nyinaa no wɔn ayɛ dɛn? Wɔn atumi aba abɛyɛ adwuma ama ɔman no nso atumi asɔ ani. Aha ɛyɛ Collins TV ɛsoɔ, mesrɛ wo wo hwɛ me wɔ YouTube a wo bɔ Collins TV official, wo bɔ Collins TV no nko a mesrɛ wo ɛmma, fa official no fa ka ho, subscribe, hyɛ like, gya wo comment, sɛ yɛ kasaeɛ na asankɔ yie a yɛsrɛ mo mo nfa nkyɛ yɛn. Nipa ho adwuma na yɛyɛ. Mpanyini sɛ asopa wɔ hɔ yi ɛnkyɛre asɛm tie. Yɛsrɛ mo sɛ mo bɛgya mo comment. Yɛyɛ na sɛ ɛyɛ a mo bɔ yɛn aba so. Sɛ ankɔ yie nso a mo nka. Yɛbɛgye no asopa mu de ama mo. Me din de Ɔhemaa Dokuya. Wo frɛ me Akyɛnkwaa na na mede soɔ. Meda me crew nyinaa nso ase, Energy, Desmore, me editor, ne me me me Desmore, me camera man a kyɛ sɛ wɔn adwuma no sɔ ani mapa.